Ada nang tangan patah, ada nang gigi tapacul, pas gigi pacul baganti gigi palsu. Jadi macam-macam di sini orang nasib para satria yang ada di itu pelabuhan lekan tanjungan majakarta. Latu rata-rata satria ujar kita kada mampu itu bahadapan nang pangaran jin gundal jaya. Jadi situ paparangan tarus balanjut dami marambi mamparabutkan ini putri teramin, ini anak prabu cerita karana maharaja santang bergawa nang bernama dwi kepuja slembarsari. Lalu disitu ja kita banyak satria nang mati, ada nang kada batangan lagi, macam-macam disitu sudah. Ada nang bulik jadi kita ada nang datang. Lalu disitu jadi kita ini satur diwa kada mampu. Anggaian diwa kada mampu jua. Lalu disitu cerita keadaan urang di kayangan witan. Iyalah nang pengaran Ayu naya kasuma arjuna wintan. Itu bersama prabu suk manusa diwa kamanusan. Hah iya tuh. Adimas, adimas naya kasuma arjuna wintan. Ulun kakang. Ayo macam mana sekarang? Mampu kah ikam kira kira kada kah? Uh kang mas ulun jangan disamakan lawan nang lain. Kira kira tuh jangankan satu itu jin gundau jaya, sapuluh kumpul dimini bahadapan langsung lawan naya ka semua jin awintan. Ini nah ya kasum Arjuna Wintan, jangan disamakan lawan nang lain. Damini bila ulun nang turun, tarima takawin anak sampin Dewa Kasuma Kasima jua, itu tarhadap putri urang sini nang bangaran Dewi Kapuja Selimbar Sari, anak lih Prabu Citrakala Maharaja Sanang Bargawa, takawin sampin habisai sudah. Oh jadi macam itu, nggih macam itu. Apabila inya kada takawin, Bininya kada takawin, gundul kapalaku. Aku sudah bagundul jua pang samalam. Pokoknya apabila kada takawin ini putra sampiyan terhadap bini-bini urang sini, jangan disabut lagi aku Raya Kasum Acil Wintan. Damini aku turun. Demin awas, ini nda mangaran jin ku nda wisi akan aku jamin kasalamatan. Wajah ikam turun, inggih ku ulun turun. Kira-kira apakah sudah cukup kau ntalan sagala macam? Oh cukup, sampiyan jangan khawatir. Sampiyan jangan diragukan, kamampuan Naya Kasum Haji Nawitan. Tarima takawin, habis ai sudah ini putra sampiyan. Han lihat, apabila aku nang bakata-kata tuh. Ai sekarang macam ini, dem ini aku nang turun. Kalau nang lain-lain itu bulihlah, kada mampu, tapi aku lain.

Aku begundul terlalu sehari habis ya. Jadi macam mana ikam? Apakah turun? Ni ulun turun. Ijinakan lo sapandang ulun turun. Lihatakan haja langkahnya sampian ngi tarima habarnya bakakawinan haja di kayangan mitan pacai ha. Kalau paruh sampian siapakan lo samigah-migahnya. Aina siapakan sapi, siapakan kambing. Masalah itu behutang kabarang haja dahulu. Huh. Hutang kawinnya balum, bahujung hutang pi hutang haja nang ada. Ya sudah sekarang sampiyan jangan khawatir, sampiyan jangan ragu. Demi ini nih, bilanya kada aku nih nang maatasi nang pangrajin Gundi Wijaya siapa lagi nang kawa. Kalau nang ada-ada di sini nih lah, Satur Diwa, Anggiran Diwa, itu urang-urang sini Itu hasilnya nol semua. Itu kamampuannya di bawah lawan leh naya kasuma Jin Widan. Kada mampu tidak bahadapan lawan itu Jin Gunda Wijaya. Tarima ja kada mampu. Tapi kalau lawan aku ada mini habis. Hete ja kena. Jangankan Jin Gunda Wijaya, kaluarganya kumpulakan. Han lihat aku. Oh jadi macam itu. Yah macam itu. Ayo kalau macam itu turun ikam. Jangan kebanyakan pandir. Nyau ini kita. Jaman bukti, jangan sakadar bapandir-pandir haja, mun bapandir aku haja nang bisa, cuma bukti nah iyanya. Oh ini jaman bukti kada jaman pandir lagi. Bila kawa mambuktiakan, hmm disini ikam kena. Ikam gajih kurang ikakan di kayangan witan. Handak apa ikam, kubari kena ikam. Handak jabatan ikam ku naikakan kada dikaya nganuitan tu ikam parcaya haja. Inggih kang prabu apa bagi sampiyan sambil kada usah mikirakan bajabatan nang panting ulun turun dahulu ayo turun ikam kalo bajabatan priya turun ikam. Nah sakarang ite nang bangaran jin gumdawijaya cuba kamari. kamari dan itu bahadapan langsung dengan ini naya kasuma arjuna witan ayam pananamban urang kayangan witan kamari coba kamari jin gede wijaya jangan basurak tu jauh kamari kalau bujur merasa jua laki-laki ayu baparak lataharip naya kasuma itu arjuna witan ayam pananamban urang di kayangan witan aku ni sabagai kaminting bidakan urang nagara kayangan witan aku ni ampapandanya urang sana ayu baparak sini.

Ya memang aku naya kaya sama jin awi insan. Ah sekarang awas sandang hukuman jin gaul awi saya. Hukum coba coba. Demi ni naya kaya sama aja awi insan. Kalau ikam ada nang kam handaki bapadah. Karna mungkin ikam hari terakhir melihat alam terang bahadapan lawan Legend Kuda Uji. Awas sekarang ikam ku hukum. Hukum tiba-tiba hukum. Awas deh ku hukum ikam. Jadi rupanya manurut di dalam ceritanya lalu rupanya di situ ini terjadi peperangan ini antara Nayakasuma Arjuna Winten terhadap nang pangaran Jin Gonda Wijaya. Lalu di situ terjadi paparangan basar-basaran jera kita. Terjadi saling pukul memukul, tinjak maninjak, jadi bermacam-macam jurus dikaluarakan. Lalu di situ akhirnya kada mampu jua lah nang barnaya ka Sumba Ajin Wintan bahadapan gin Gun Hawi Jaya. Lalu balapor ini di naya ka Sumba Arjuna Wintan terhadap Prabu Sukmanusa, Diwa Kamanusan. Adimas, naya ka suma arjuna winsan, ulun kang prabu. Kayapa ikam? Apakah ikam sudah manang kah tandingan atrapi macam mana kah? Kang prabu, kang prabu. Manang, oh jadi manang, manang. Sayur musuh, sayur. Urang tapi nang manang. Oh jadi ikam, apabila urang nang manang berarti ulun kalah do. Wuh, ikam pandir tadi Mak hai kam. Ujar ikam ni kaminting pidakan urang nagara witan. Ni ayam papandal urang nagara witan, tapiat hasilnya mana? Mana hasilnya? Ikam kalau di kampung maka kalau di kampung ikam wuh, ujar ikam ni naya kasum acil winten nang paling jago ujar ikam. Tapi sudah bahadapan lagi kada mampu. Tanyata aku mambawa tabawa urang nang kalah lagi sakalinya. Kang Prabu, mungkin ini balum sampai waktunya lagi. Mungkin juduh anak sampiyan balum sampai. Jadi macam ini kaadaan. Ulun sudah haja jua pang barusaha, sudah haja jua ulun mampartahanakan, tapi ulun tatap kada mampu. Ha di sini ulun kalau masalah bakalah-bakalah ini kada jadi masalah. Inya ulun pukul tahan.

Ujar aku, ini mun kada bapiragah mati, mati aku kira-kira dihantamnya ni. Nah lalu di situ aku bapiragah mati. Jakanya kada mapiragah mati, kira-kira aku di matinya buniran. Kada bahari raya jua ya tulus aku. Tapi lihat, mungkin ini jin gundar wijaya memang dasar baja urang baisi kamampuan. Tapi sampiyan tenang, sampiyan tu jangan banyak. Kacil hati dahulu. Nang ngaran makhluk-makhluk nang kayatu tu kita harus mamiliki lawan akal. Kalah lawan tandingan kira-kira kita ni kada mampu. Jangankan aku, sampiyan pun kira-kira kada mampu jua. Apalagi nang kakaya-kaya nang lain-lain ni uh kada mampu. Tapi kalau dicariakan lawan akal kira-kira dapat maatasi tu Jin Gul Dawijaya. Kaina bilinya anu kada kita sadiakan lubang nang gana-gana kita tabukakan. Bagitu tamasuk ka dalam lubang kita tumbuk aja maka karasan lagi. Tumbuk tarus. Kana burit-burit tumbuk, kana kapala-kapala tumbuk, tumbuk tarus habis ai sudah. Haini. Oh sekarang kalau macam ini, kalau ikam bujur-bujur kada mampu sekarang aku nang turun. Jadi sampiyan nang turun Kang Prabu. Ya aku nang turun. Jangan, kalo bisa jangan. Ulun kasi am jangan kasian liat. Kalo umpama sampiyan turun kena balum bini sampiyan di rumah tu. Ooh ikam jangan memikirakan itu. Aku supan ka sini tahulah ikam. Ujar urang yat naya prabu sukma nusa. Kadada kadada membawa apa-apa hasil kadada hasilnya berangkat ke negara kaya ka negara pelabuhan ulakan tanjungan majakarta. Ujarnya maka aku salam sudah tahaba habar. Jaku, Aku handak bakakawinan kada jako. Siapa nang dikawinakan di anakku jako naya nang mangara diwa kasam kasam adiwa jako. Jadi ku kawinakan kena jako. Jadi bila nyaku datang sadi sadiakan salubung sagala macam jako. Kira kira imbah hari raya kawin kena anakku jako. Hanyar kada berhasil kira kira kaya apa ini. Malo jua bayangkan, demi ni mun kada aku nang turun. Kanjang Prabu, kasiam sampiyan jangan, oh tidak bisa, diam ini mimang harus aku nang turun. Apabila kada aku ni nang turun kira-kira kada mampu maatasi. Aku, Prabu Sukma ni usa, kada gampang, siapa nang kada tahu lawan aku. Jakanya. Aku kada kaya kada iya urang melaku pimpinan nah tidak kada bungol bungol aku ada bini aku nang turun hati hati sampai ni oh kada usah mahatiakan aku ikam pokoknya biris demi ni biris ayo demi ni sekarang aku turun nah Giri Gunda Wijaya kemana orang Giri Gunda Wijaya sakarang ikam bahadapan lawan Prabu Sok Manusa Dewa Kamanusan. Uma eh, inikah nang bagaran Giri Gunda Wijaya. Aku Giri Gunda Wijaya. Nah sakarang ikam bahadapan lawan bosnya langsung hari ini. Aku Prabu Sok Manusa Dewa Kamanusan. Demi ini awas Giri Gunda Wijaya kuhukum ikam sampai mati. Hukum dan hukum cuba-cuba. Ayo jin gundawi baparak kamari jin gundawi jaya baparak kamari. Jadi manurut di dalam ceritanya lalu disini ujar kita Ini Dewa Prabu Sukmana sadiwa kamanusian jua kada mampu bahadapan lawan jin itu gin Dewa Jaya lari itu jua ngaran Prabu Sukmana sadiwa kamanusian. Kang Prabu oh Kang Prabu macam mana oh anak mas adi mas naya ka sumba aji lah wintan ulun Kang Prabu kayapa hasilnya. Kurang labih kaya ikam jua sakalinya han mati sudah kupadahakan dusta lah jako, jaku berat bila bahadapan lawan itu lebih baik mundur ha, mundur taatur han sampiyan mangarasi lihat uh kukira itu inting haja, kukira macam bagagayaan haja uh sakalinya kada kawa diulah gaya nang kaya itu bamatian habis eh. Nah lalu macam mana ini. Nah kaini haja sudah. Ini aku mohon lawan ikam nah. Maksud Kang Prabu, ini jangan sampai di, dikabarakan ka sana kamari kalau aku kalah tandingan. Supan aku tahu lah kaina han. Kita bealasan nang lain apakah apakah alasannya kaina. Tapi bila sampai kita kalah tandingan supan malu besar kita lawan urang mun masyarakat di kayangan witan. Tabibi kita cari alasan lain ha, apakah apakah bapandir kene han. Kaina ikam babisa-bisa haja manyimpan rahasia. Ikam gampang haja kaina rahasia tu, coba jangan dipadahakan kalah aku. Inggih kang prabu apa ujar sampiyan, kalu macam itu bibi kita bulikan ha. Kada mampu jua kira-kira bahadapan lawan itu Jin Kunda Wijaya dah sekadar bajuduh kada bajuduh anakku habis ai sudah. Maksud sampiyan kita bulikan, bulikan haja sudah kita. Yoh anak kita kada takawin tahun ini mudahan tahun kainahan. Inggih Kang Prabu apa ujar sampiyan. Maka elok lah kaya mun macam itu kita baik mambuliki nang ada ha pulang. Bukan haja kita mambuliki nang di paparandakan situ kah, nang saratus kah atau nang dua ratus. Nah ni ada diparandakan ni to nah kita mau beli kita mau warung ha pulang kaparandakan ni tuhan yah anak pers sekarang macam ini lebih baik kita tinggalakan haja itu sudah ini ni negara pelabuhan ulakan tanjungan man jakarta inggih kang prabu apa waja sampiyan jadi manurut di dalam ceritanya

Apabila katahuannya ni ja aku kalah, kira-kira aku kada mampu supan aku. Jadi batukar pikiran, lalu ujar Prabu Sukmana Sakita bulikan ha maninggalakan ini nagara pelabuhan ulakan Tanjungan Majakarta. Lalu tacarita kadatangan Prabu itu sui dari urang nagara Lambung Pasisir itu bersama anak inang bangaran Bangbang Puja Kasmaran. Ah, ya tuh. Anak mas, anak mas bang bang puja kasmaran ulun kanjang rama ayo ikam, ayo apa ikam lihat sanggup kah ikam kira kira menghadapi kada kah.

Bang bang anggiran dewa bulik jua liat kira kira ini ikam mampu kah kada kam hadapi ulun jangan disamakan lawan nang lain kan jangan lama uma eh anakku ni manuntung jua kah kira kira anakku liat. Aku sadang haja sudah mambari tagas lawan anakku nihan, tatap anakku ninu suaranya lambut kaya bini-bini. Anak mas, bujak kasmaran, ulun. Cuba suara tu dikakarasi sadikit ikam, jangan kaya macam itu. Ikam handak tandingan kira-kira lawan suara nang kaya itu, uh ditadawakan musuh ikam habis ai sudah. Sampiyan tanang, jam ini ulun nang turun, kaya nang ada ma. Umai. Tidikam nang turun. Inggih Kanjang Rama. Nah lah, ini oh, aku kada tahu kalau apa-apa nang terjadi kini aku kada tahu. Soalnya macam ini, lihat nang lain-lain sudah kada mampu menghadapi. Itu menghadapi Jin Gunda Wijaya ini kada namampu nya barataan. Naya ka Sum Arjuna Winten sudah kada mampu, ikam lah nang turun. Inggih ulun nang turun, demi ini ulun nang mampu Kanjeng Rama. Oh ya sudah kalo macam ini ikam turun haja sudah. Cuma ikam sabalum ikam turun, kalo bisa suara ikam dikakaras-karasakan sadikit pang. Inggih Kanjang Rama. Umai, anakku nda disera mambibini kalakuan habis ai sudah. Ini turun sakarang. Inggih ulun turun Kanjang Rama. Ayo ikam turun. Eh siapakan ikam. Sakarang nang bangaran Jin Gunda Wijaya kamari bahadapan lawan ulun. Jangan basurak di jauh kalau macam itu. Cuba kamari Ida Jin Gundil Jaya bahadapan lawan ulun nang bangaran Bang Bang Puja Kasmaran. Demi ni apabila ada nang handak dimakan dimakan, apabila handak diminum diminum. Sabalum sampi ini ikam maakhiri riwayat bahadapan lawan pang-pang puncak kasmaran. Oh jadi ini siapa ulun pang-pang puncak kasmaran, oh urang mana ini urang prabu. Urang nagara Lampung Pasisir, anak Prabu Ratu Swideri, oh jadi ini bang bang puja kasmaran inggi. Oh kala macam itu tujuan kamari apa, tujuan ingin maambil, ingin maamanakan nagara sini dan ingin mempersunting itu di Puja Srimbarsari. Ooh kalau ikam suara macam ini dilihat putungan macam ini kada ada harapan kira kira ikam. Hai kira kira ikam kada ada harapan ja pang bajodoh. Tapi kalau ikam ingin bujur bujur mauji kamampuan

Itu bang wong puja kasmaran tarap bang bang jin gundha wijaya anak mas bang bang puja kasmaran kaya bae kam kada mampu ulun kanjang rama han dustalah ti jaku ikam ikam mangaras handak turun han coba lihat nang lain sudah kada mampu baritaan ikam maka lihat handak mahadapi han apa hasilnya lihat. Inggih, sakalinya ulun. Ulun kira manang, sakalinya urang nang manang. Hah, mata iyaku dusta lah ikam. Ayo sekarang macam ini. Ikam ni lihat ka dangar pandir, tadi lagi sebelum tulak mau aja ikam kajian macam-macam ikam beisi. Tapi sudah ini lihat hasilnya mana ikam. Inggih, ka samuanya itu palsu, kanjang rama. Hah, mata iyaku ikam. Han, dusta lah jaku. Nih sekarang macam ini, ikam nih lihat kalau macam ini kita burikan ke sudah kira-kira inggi. Kalau macam ini timbang-timbang mati kada kakaruan, lebih baik ulun bulik aja sudah jua kanyang rama ai kita nah dihan, sambang ha taksi kita han, mbah kamanak kita bulik kena kita cariakan kita parang maya habis ai nitu han, mudahan bangsat itu mati kada patir kena han, ulun kada lila. Umai anak kulit kasian anak ko. Lebih baik kita burikan haja sudah. Nang ngaran bunga kada satangkai. Kumbang kada saikung. Bibinian banyak lagi nang lain kanya ngarama ai. Lebih baik kita mamalar nang jablay di parak rumah tu ha kira kira. Uuh kurang ajar ini. Anak ko ini macam macam di pikirakan. Handak mancari mamambil bini urang-urang nang kakayitu. Mambari supan ikam tahu lah. Nang kakayitu nah handak diambil bini. Inggi, panas banar kanjang rama. Biyat panas harinya he. Inggi, lalu. Wah, ayu makalah bacibir kita bulikan haja sudah. Ikam tanyata. Pandir haja ikam nang ganal. Ujar ikam pasti manang sakanya manang apa lihat. Memang ikam ni dasar nasib kalah jua pang kira-kira. Ikam ni kamanah haja kada bisa manang tu paparangan. Kamanah haja tandingan ikam kada biasa manang. Tapi kalau pandir maka kaya kaminting, kaminting paribasnya pacah ikam kada kah. Mbah sudah turun kayanya ke gelanggang gin apa ada hasilnya ikam. Kalah haja udah ikam, manyuyupanakan ada ikam. Inggih Kalau macam itu maaf ai ulun kanyang rama ai. Tapi nang jelas inya tadi bakata-kata jua. Oh tadi inya bakata-kata kah jin gundau ji? Inggih. Apa jar inya ujarnya jangankan puja kasmaran kalau parlu kuitannya puja kasmaran katurunakan kadapapa. Oh jadi inya manantang aku kah jua? Inggih manantang sampian. Ah, baya manantang tuti kada papa jua milihatakan nah baya manantang tu kada papa jua. Sampiyan kada wani nayanya mun saut ikam ni kada kalah aku pulang am agennya kada wani aku ni kurang labih ikam tu hai tahu lah. Ini kalo majiat apa apa lagi sampiyan dua kita bulikan haja sudah. Kira kira jua berapa kali jua ini han, bulikan lah kita lagi cari ujek kita bulikan aja sudah han. Jadi rupanya manurut di dalam ceritanya. Lalu di sini ikit paparangan, ini bang bang puja kasamaran, ini terhadap prabu ratu sideri anaknya kada mampu jua bahadapan, ini lawan jin gundal saja. Lalu bulik bang bang puja kasamaran ini manyambang taksi, manyambang taksi jua kita ini puja kasamaran, lalu kada dicaritakan urang.

Ai, kadapa garang ini burung? Apakah ini burung aneh? Lucu lihat burung. Tapi kanapa handak ditangkap kada kawa? Handak ditangkap kada bisa balari lihat. Lalu dijijir Dewi ka Bujis Limber sare, Kalo macam ini bila kada ampih, bila kada dapat manangkap aku kada ampih manyusahi. Lalu di situ jar kita inang pangasuh tacarita jua manangat jarnya jangan ditangkap tapi tatap ini lari nang pangaran Tiwika Pujasimbar Sari mangajar itu burung lalu balapur itu nang pangaran itu inang pangasuh tarhadap ini prabu Tirtakalana Maharaja Santang Bergawa. Ai, Kanjang Prabu, ampih dahulu peperangan. Suruh ampihan dahulu bakalahi. Ada nang handak disampaiakan, ada nang handak dilapurakan. Oh, jadi ada nang handak dilapurakan. Inggih, ada nang dilapurakan, handak disampaiakan, handak dilapurakan. Oh, jadi apa nang handak dilapurakan? Bujur-bujur. Anu, oh anu apa, anu anu, anu anu baanuan, oh kurang ajar ini kanapa maka urang hat asik paparangan ikam datang datang macam ini, lapurakan apa nang tarjadi, ini putri sampiyan, putriku, nggih putri sampiyan hilang, oh hilang kamana putriku, putri sampiyan kada tahu jua kamana, nya lari. Wuh kanapa jadi makalar e. Ini putri sampiyan tadi malihat burung tarabang. Ujar anak sampiyan burung ni bagus, aneh langkar rupanya burungnya. Handak ditangkap, ujar anak ku handak manangkap burung. Ditangkap lari. Jar ku jangan disasahi, sakalinya tatap disasahinya haja hilang putri sampiyan. Wuh kurang ajar. Hal-hal macam ini kada bisa manjaga ini ngarannya aku udah haja manjaga sampai tapaluh leer manjaga lihat mana panas mana banyamuk aku manjaga yah hal-hal macam ini tim ini lebih baik kita baistirahat ta satumat kalo dahulu ha kena pulang kita sambung nih han ini mana panas banyamuk ini han. Ini kira-kira kita baistirahat dulu ha minum minuman dahulu han kena pulang kita sambung ai ha kita minuman dahulu inggih apa bagi sampiyan ai lamun macam itu kaina kita cari itu gampang haja kaina inggih apa bagi sampiyan ayo kita istirahat ha dahulu ya tuh.